Монда килер алдыннан авылга кайтасы калган башта, чтобы анда әзрәк теге канга керсен татар теле. И аннары сөйләшеп китәргә. Юк, менә хәзер бер-ике сәгать татарча сөйләшеп утыргач, әйме, аннары подкасттан соң гел татарча сөйләшәсең. Сәлам дуслар. Сәлам, сәлам барыгызга да. Э, бүген безнең бик кызыклы әңгәмә булачак. Нәрсә турында? Нәрсә турында, Марат? Бүген э, гомумән э, криптовалюта, майнинг ферма Бу бит минем э, яраткан тема. Мин инвестиция, ул... инвестицияләр турында сөйләшәк. Мин ул темада берәйбер дә белмим. Юк инде ишеткәнем генә бар. Һәм безнең кунагыбыз Артур, ул безнең э, шушы темаларда криптовалюта, майнинг, э, транспортный э, логистика. Шул темаларда эксперт. Э, онда ничек дип әйтим, собаку съел. Шуңа күрә бик кызыклы әңгәмә булырга ошап тора. Әйдәгез, лайклар, комментарийлар пока куймыйсыз икән, Артурга бер сорау да бирмим. Башламыйбыз пока.
Без көтәбез. Әйдә. Вот, молодцы.
Вот. Хәзер башласак. Всё, башлыйбыз.
Киттек.
Исәнмесез. Башта башлаганчы, минем эчтә теге үзене бала, потому что мин мондый мондый әбердә Экран тыягында карыйм, ә үзем монда участок итәргә вообще теге вот күңелле үзе дә теге әзрәк була итә. Исәнмесез, кадерле караучылар, минем исемем Артур. Мин Арчадан булам. Яшим Казанда. Эшлим транспортный компаниядә бухгалтер булып һәм Ну, мин күп профессия. Мин бухгалтер, снабженец, э, кайсы вакытта үзем ремонтлыйм, үз- кайсы вакытта үзем рульга утырам.

Помощник дип әйтим шунда. Ну, то есть... Э, Исполнитель. Э, Исполнитель, иә. Вот, дөрес әйттең. Дөрес аңлыйм, транспортный компаниялар ничек эшли. Минем вот бер таныш малай эшләгән, получается... Э, анда бит инде була... Ничек дип атыйлар инде андый кешеләрне? Логист.
Логист әйе, который теге...

барыбер хәр логист башта логистым аннары уже ха ип да минем исеме ачылды только минеке уже ндс белән мин эшлим бар без ндс получается схемалар схема то все законно без дөрес эшлибез ндсны и то ачмасы потому что топливный карта буенча итәргә кирәк э, заправляться итәргә кирәк ну короче бөтен җирдә экономия экономия ягыннан получается эшләнә торган әйбер инде ул да да мощно а каждый адаптируется как может

Менә Менә мин нәрсә ишет- мин кирәк. ишеткән имеш.
Реклама.
Юк, Бэтмен инде ИП организация. э, ИП.
Гибадуллин. Песок, щебенка. Әрсез лап түгел. Вот бит, менә бит. Если сездә бер меңнән тонна ташырга кирәк икән, чакырыгыз. Әзрәк булса чакырмагыз. Ул- Бер мең тонна?
Бер от тысячи, да. Потому что син бер генә чакырасың, имә киләсең, анда бушатырга юк, батасың. Менә бер көнне генә буквально машина батты. Көне буе шунда ятты бер авылда, аннары бер Касимсот килеп чыгарды аны, анда бер и бер апай калды, который ишек алдында теге эзләр калды трактордан. И давай хуҗага шалтырата да көн саен хәр иртә сәгать тугызда дүртенче көн уже шалтырата, кайчан килеп, кайчан ит киләсез, кайчан теге. Благоустройство. Ие, благоустройство сез. Башны катырып бетерде. Әйме, күрәсеңме?
Бездә әле әйтәләр, бездә гражданское общество юк дип әйме. Бар ул. Народный контроль. Әйе, ул әбиләрдән тора торган безнең ни, гражданское общество.
Бүген нәрсә турында сөйләшәбез?
Транспортный Туктагыз, компания.
башта, башта туктагыз, башта тукта. Мин монда кеше яңа. Бу кем? Мин аны исемен белмим. Бу кем? Исемен белмим. Бөтен, Может, сез бөтен ми- килгән кеше шулай сорый. Илгиз килгән иде былай. Сөйләшеп утырабыз да, Булган о, да, братан, братан, ара белмәнне. Бу кем? Ну, чакта исемнәрен Әйе, белмим. Бу Марат. Марат.
Сәлам. Артур.
Сәлам, Ага.
Артур.
Мин Рамиль булам.
Рамилне ие.
Мин просто Сәлам, Рамиль. каушап сине.
Сәлам, сәлам. Сез дә таныштыр, наверное. Мин бик- Рамиль икәнен Белмим беләм. мин бу малайны. Әйе. Юк, без инде таныш, әйе. Э, Безнең Без бит инде подкастларга, үзебезнең подкастларга кызык кешеләрне чакырырга тырышабыз, ә бит. Менә син дә сөйләп киттең, ә бит транспортный компаниядә эшлим, Арча малае, үзем хәзер Казанда торам, өйләнгән дә. Да өйләнгән, ие. Балаларың бармы?

Алар башта шулай битенсә.
Мин дә шуңа әзрәк өметләнәм. Алардан гына торса иде ул диген.
Юк, шуны әйткәндә беләсезме, менә давай в тему әйтәм. Хатын кызларның бар шундый гормон кечкенә баланы тотасы килә, әзрәк былай тигән. Тотып аласы килә, үзеннәке дип хис итәсе килә. Ә менә бала әзрәк үскәч, ул инде зурайды, кечкенә баланы хочу менә мин өченче бала хәзер зур үсеп киләме менә өч яшь тула хатын уже миңа таба карый и такой так тихо
пора дүрткә и син уже теге интернетта карыйсың что там за четвертого ребенка дают так өченче балага да бирмиләр җир алдык так җир алмады аккурата юк бирмиләрмени так вот кызыклы мәгълүмат кемнәр уйлый өченче балага җир бирәләр дип Юк, бирмиләр. Әгәр дә сез Бар бит инде дигәндә категория населения, которая э, э, считается нуждающимся в улучшении жилищных условий. Әгәр дә бер кешегә 18 квадрат метрдан азрак булса сезнең жил площадь, алайса е сезгә җир бирәләр. Ә әгәр дә күбрәк булса, бирмиләр.
Мәгълүмат дигән яңа сүз бүген белдем. Ә, тагын бер мәгълүмат әйтим әле. Если сезне туганнар сыйлар икән, машинаны үз исемеңә яздырып тор инде, пожалуйста, потому что мин кредитны түләмим, имеш, җыя алалар дип. Яздырмагыз. Если сезнең өйдә, ә, сез исемегездә, сезнең семьяда ике дә, икедән артык машина бар икән, декретныйны сез алмыйсыз. Вообще бер грамм да алмыйсыз. Бер бер первоначальный взнос була да, егерме мең, егерме өч мең була где-то, и все. И айлар буе бер нәрсә алмыйсыз. Син шуңа эләктең да?
Мин шуңа эләктем.
Теге һәрбер кеше шул нәрсәгә эләккән, шуны сөйли бит инде. Арча малай Артур безнең э, транспортный компаниядә эшли. Нинди хоббиларың бар? Нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың? Менә хобби дигәндә сораганда, карыйсың, бүтән кешегә алар такой, охотага җри, рыбалкага җри, дуслар рыбалкага җри, футбол, хоккей, берсенә дә карамыйм, бернәрсә дә карамыйм. Мин вот я кайтып бер компьютерда уйнап алсам дотаны, миңа күңелгә җитә икән ул. Дота уйныйсың?
Юк, берүзең уйнарга вообще кызык түгел. Менә без дуслар белән скайпка утырабыз да, Мәктәп вакытына шикелек, и давай, ике, өч, дүрт сәгать вообще үтә менә болай иттереп кенә. Бә. И күңелен сөйләшеп утырасың, көләсең, сугышасың анда. Төрлечә. Син шулай вообще зависать иткәнең бармы менә шундый без онлайн уеннарга? Менә элек компьютерный клубка йөриләр бит. Менә без хәзер йөри башладык. Ну хәзер ул бит инде хәзер күбрәк ностальгический момент. Теге син просто искә төшереп, теге о, прикольно, теге, ну утырасың да, анда уже алай иттереп, без дота түгел, без, без футбол уйныйбыз.
FIFA. А, FIFA ну, PlayStation.
Плойка, да, ими?
Йо, а мин, а мин менә бер ара плойка да. Тоже по сетке уйный башлаган им Call of Duty, короче. Йо, кул җитмәде аңа ничек төр чөтер. И ул бит инде күп күпчелек. Һәм классташның бабасын очраттың. Йо, йо.
Call of Duty. А ен иде. Берлинда. Берлинда.
Раяз абый, сез бу? Кая чыктыгыз бер заман? Сезне бит.
Апа эзли.

короче шуны ничектер разработали уен э, ну шундый мир инде вот э, тоже бөтен э, ниндидер шәһәр ниндидер размер белән инде и анда өстәгәннәр ничәдер персонаж анда әйтик ну 75 персонаж һәрбер персонажга прописали э, историю ничә яшь аңа кем ул э, кем булып эшли кая укыган короче бөтен әйберне прописали то есть чат gpt полностью обучили и запустили короче и все кайный башлаган тормыш, ни, просто вот просто искусственный интеллект, все анда. Яши. Кешеләр, әйе, кеш, вот, то есть анда, анда прям наблюдаешь, то есть кешеләр магазинга йөри, йокларга яталар, кемдер свиданиега бара, кемдер анда э, укырга керә, кемдер мэрга баллотироваться итә, короче. И вот алар между собой общаются, не? И, короче, и вот шу- и пришли м, шундый моментка, что болар үзара сөйләшә башлаганнар теге. Она, она же разработали.

Э, әгәр дә шулай контрольдә тотмасаң ул бит инде вообще нитергә может менә минем э, беләсеңме нинди фикерем бар әгәр дә менә кайберләр балаларны шундый уеннардан чикләтә юк уйнарга ярамый анда син агрессияны түгәсең анда син уйнаганда монда кемдер атыша монда кемдер сугыша минемчә менә шул уеннар аша кешеләр үзенең шул начар негативны наоборот

Типа әз генә уйнадың анда бер-ике сәгать көненә. Все, дальше ярамый. Ә була иде моментлар, когда теге Опа, сәгать җиде. Э, типа, Иртәнге унда әти-әниләр утырга. эштә, например, Иә, иә, иә. ә синең возможность бар. И теге, и си- сезнең дә бар име шундый момент, теге ишек ачыла башлагач, син Ишек- Иә, иә, иә, иә. сүндерәсең дә, и просто все- Не теге- так.
Лайфхак. Так.
Әни кайта кичке алтыда. Мин беләм. Алтынчы ярты җитә. Так, әни скоро кайта. Блок питаниене аласың да, и морозильникка куясың. Суынсын өчен. Да.
Ә ул блок питаниедан белә иде, да? Әйе, кайта да блок питаниедан тотып карый, суык. Уйнамадың что ли? Юк, ярыймы бер сәгать уйнасам. Ярар, уйна. Сезгә рәхәт булган икән, белсәгез кайчан кайта. Минеке вообще любой моментта кайтып җитә. Алар сәгать 8-дә китә алар эшкә. Сәгать 10 яртыда уже әти кереп утыра ала. Ә. Теге попуттыңа кереп чыгадыр. Минеке туры шулай экранны болай тотып карыйлар. Я, ха, җылы. Таптың, ләктең. Кинескопны яндырган бу малай. Безгә еще шулай ләгәе. Ну да. Ну без без үскәндә безнең нәрсә? Компьютер ул вакытта юк иде. Без Денди һәм Sega уйный идек. Болай теге дискетасы тупит болай.
Мен сізге, короче, бір история сөйлеймін Дэнди белән бәйле. Это вообще коры. Короче, бәләкәй чакта Дэнди уйнайбыз бит инде. Авылга итеп аттылар безне. Без теге оныклар постоянно җәй буе авылда ята инде. И берсендә безнең иске Дэнди бар иде инде, короче. Тоже безнең белән бергә теге мәгез, короче, уйнарсыз анда теге буш вакытыгызда дип. Минем апалар уже ничә, ну бер 12-13 яшь булган инде, миңа бер 10 яшь, может. Может, әзрәк, минерәк, ну не суть. И вот, а джойстик берәү генә. Без по очереди уйный инде. Ну как по очереди? В основном по, по уйный инде. И, короче, Марио. Аның бар иде бер э, левел, бер турда. Шундай прям зур бер яма, короче. Ага. И аны берничек вот ул просто анда бит бар кноп ике тапкыр басасың икән йөгер ничектер и ул тиз йөгерә башлый короче аны бит инде хәзер аңладык без но ул вакытта Без әле аны белми идек, то, что ул алай тиз йөгерә ала. И вот ул, ну, теге, каждый раз менә шул левелга җитә дә, 8 турга инде, 8 ме ничәнчедер, җитә дә, и шул ямада һәрвакыт проигрывает, короче. Вот, ну, ни, бер нәрсә эшли алмый, җиңә алмый. Психланып бетә. И вот бер моментны, без утырабыз, мин карап утырам бит уйнаган, короче. Бушында уйный да, шул 8 турга җитте дә. Бар әле, бар дога укы. Мин әйтәм, нәрсәгә? Бар дога укыйм, менә бу мин бу нине чокырны сикереп чыгыйм. И мин шундый, реально что ли? Да, да, бар. И мин вот настолько теге совестливый минем теге ятым бар. И мин чыктым бүтән бүлмәгә. специально Аллах Тәгалә күрсен өчен тәрзә төбенә бастым, чтобы, ну, теге тәрзәдән Әйе. күренә бит инде, типа. Түшәмнән күренми. И менә болай, короче, бисмилла укыдым инде, мин әйтәм, Аллах Тәгалә, зинхар өчен апам ул зур чокырны сикереп чыксын. Марионың сигезенче раунды бик катлаулы. Прикинь, и вот шулай догалар укып ятайым. И тегеннән аннан бер заман

Ә ул, кстати, модераторлар да бар иде уеннарда. Нидә, төрле Онлайн. Counter Strike'та Әйе, не серверлар онлайн создавать әбердә. итәләр. Әйе, әйе. И в основном шундый кешеләр прям шарят интернетта. То есть вот хәзерге вакытта менә мәктәптә шулай модератор булган кешеләр, кемнәр ли- линейка бар иде, Lineage. Шуны уйный торган. Ләшкә эләкмәде мин ул вакытта. Вот шуны уйный торган минем одноклассниклар бар. Минем аша үтте бай. Син уйнамадың. Ну, кемдер уйный иде, мин уйнамадым. Мин тоже уйнамадым.
Но без мәктәптә укыган чакта без уйный идек, шундый тоже бродилка, анда шундый сайт. Э, анда текстовый формада гына. Текстовый форма, менә син фонтан янында, менә монда тора бер э, абзый, и анда менә берничә кнопка. Сулга барам, уңга барам, менә аның белән сөйләшәм. Вот это уен.
Просто текстовый уен. Әйе, син басасың, барам уңга. И все. И анда новая страничка загружается. Типа, менә бу якка уңга баргач, менә монда безнең лавка. Менә монда безнең базар. Ә тегендә барсаң, менә анда Конечно, син уйнамагансың уеннар. Конечно, шундый скучный уеннар уйнап утырырга. Эй, херня бу сезнең компьютерный уеннарыгыз. Әйтмәле, безнең анда одноклассниклар аннары менә шул текстлар буйлап, буенча целый картасын ясап куйдылар. Шул уенның. То есть, аха, менә монда. Ничек үтәргә алып Менә монда фонтан, менә монда базар, менә монда анда зират, менә монда анда. Ничего себе. Ну анда предметлар да җыясың. То есть анда синең ниндидер предметларың күз алдына килмәячек тексты сезгә ләкте кирка просто язган менә ул алтын кирка алдыгыз плюс тугыз защитага а элек бит анда бит андый э, интернеты да юк и аның менә шул бер текстовый страничканы ну, гына анда видимо интернет шундый булган то что ул шуны гына тарта алган это ике мең дә өченче ике мең дә дүртенче еллар вахта компьютер миндә юк

FIFA, Фләктә минем менә мин. 2002 FIFA. Тиге типкә эш тупның артында монда тиген ди. Огненный меч монда. Ай. Вот, ну классно, классный вакыт инде. И вот сез уйлап карагыз, ничә ел үтте? И хәзер нинди техникалар? Хәзер, ну извини меня. Ну да.
То есть элек бит без мин хәтерлим,

Э, криптовалюта. Хәзер бит компьютерларда, ну, то есть майнят, понимаешь? Син беләсеңме, что син компьютерың, вот элекеге компьютерлар слабый, а хәзер мощный компьютерлар, просто интернет мощный. И син даже ниндидер, ну, белмим, хәзер актуальный микән, юк микән, но мин беләем, что үз вакытында облачный майнинг бар иде.

Э, интернетта нәрсә эшләп булар икән дип и вот ана бер мужикны карыйм который силидри ул такой менә без видеокарталар алдык дип сөйләшә башлады мин такой туганыма әйтәм әйтә кара әйтәм синең синең яраткан эшең берничесе юк үзе эшли акча китерә и ул и ул этага Интересоваться итә башлады аның белән. Ул пока весь итте э, зародиться иткәнче, ул декабрьдә үзенә наконец то алды видеокарталар. Ничәнче ел бу? Бу 17-нче соңгы елы булып чыга. Как раз беренче волна кайчан беткәндә э, видеомайнингның, как раз ул последний вагонына кереп утырган иде. И вот шунда уже

Әти әйтә. Панч. Значит, әтисе тоже майнить итә. Әтине мин чакырдым, и Да? ул да ул 19 елда майнитә уже. Ничего себе, да.
Да. Монда бит ни нәрсәле ул? Э, Юк, дөрес әйтмәдем. Семейный Дөрес. бизнес.
Мин вообще бер әйбер дә аңламадым. Хәзер хәзер п- м, хәзер попробуй мин сиңа объяснить. Мин аны ничек аңлыйм. Короче,

Шәбрәк монета бирелә торгандыр, Юк, наверное, да? Или аннан аннан тормый?
тормый ул, төрле монета була, а, авырлыгы зависит, күпме кеше ул монетаны казый. Казый дип сөйләшә башлый, как будто алтын казый шикелле, Ай-яй. как э, интернетта җәмәгать әйтә. Сез нәрсә казып утырасыз сез? Сез әллә исәрләрме? Сез идә чё, җир что ли күп казырга? Короче, кара, попытаюсь... Беренче сорау.
Давай.
Син сораулар бир, мин әйтермен. Любой сорау. Да, да. Ни өчен анда ниндидер мисаларны чишәргә кирәк? Ни өчен? Криптовалюта алыр өчен? Юк, и, аңладым мин сораудын нәрсә белән связан ул. Нәрсәгә решайтергә сорау әйбәт. Нәрсә ул криптовалюта булып чыга? Ул как электронный акча. Электронный акча булганда, например, без беләбез электронный акча, то есть мин аңа җибәрәм икән аны, рубльләрне система белә, то, что мин аңа җибәрдем, то, что миннән аңа күчте. Криптовалюта алганда, анда беленә, каян кая акча күчте, но беленми, кем ул, кем ул акчаны җибәрде и кемгә ул акча килде. Бу мисал, бу мисал получается как защита, да? Да, как бы анонимность булып чыга инде. С мотанием монеты, ну, возьмем пока основной. И вот, и син сорыйсың, нәрсәгә аны вычислять кирәк? Как раз таки, Ул история кая вакытча чы җери, ул языла блокларда булып чыга. Блок дип атала ул. Блокчейн.
Блок- Бер-берсе от белән этого сүз бәйләнгән. блокчейн, иә, бер белән бәйләнгән. И вот, когда кеше э, мощностьта решать итә, ул, аны мин просто әйтәм ич, э, просто аңлатыр өчен генә ул сүзне әйтәм. То есть ул сүз астында то, ул мощностьлар булыша, ул системаны вз-

Артур аша, Фаиль аша, ни аша, тегесе аша, бусы аша бара да, сиңа барып җитә. То есть, как будто бы... Юк, юк, әзрәк дөрес түгел. Син җибәрәсең икән, синең адрес та ул адресага җитә. Но төрле кешеләр по всему миру булыша ул акчаны, ул акчаны записывателләр кемнән чыкты и записывателләр кемгә күчте. И менә ул блок формироваться ителә дә и общий системага, блокчейнга чыга. И ул постоянно анда була. То есть һәрвакыт була. Бу адрестан кайсы адреска акча күчте.

менә бер вакытны барлыкка килде бит торрентлар менә син телисең үзеңә менә шундый бер фильм э, интернеттан алырга һәм сиңа булышалар аны менә да рамиль фаиль там артур булышалар сиңа әз әзләп кенә ул фильмны

Напрямую ярый, но например, если миңа җибәрә кирәк икән хәзер Америкага, то есть мин буквально бер менә ике атна элек как раз бер кешегә акча җибәрәем, то есть вот например столкнулись, нишләргә, если сиңа Россиядән Америкага җибәрә кирәк акча кешегә? Так.
Әлеге моментта мин андый моментларны белмим, или беләм, но аларның комиссиясе зур. Хайран. Криптовалюта ул моментны булыша, потому что белмиләр кем җибәрде и ой, каян җибәрелде, кая килде. Соответственно, мин аңа җибәрдем и ул ана аны алды. И уже анда по месту обменникта ул аны обменять итте. То есть территориягә не привязан. Да, ул анонимный считается. А с другой стороны,
допустим, син җибәрдең Америкага, Америкада акчаны алдылар, аннары әйттеләр, юк, без акчаны алмадык. А ул бит блокчейнда записывается ди. И вот как раз таки говоря нәрсәгә майнерлар, ул историядә язылган то, что бу адрестан бу адреска килде. Ягъни син бер ничек кенә үзгәртә алмыйсың һәр хәлдә. То есть хочешь не хочешь ул күренә, и сян не можешь не удалить, ул все уже на истории всегда булачак, пока вот криптовалюта бар, ул история язылганчы, синең синең э, кошелегың язылган, то что ул акча килеп җитте. Хм.
Бик авыр тема, конечно. Нык авыр.
Ә, Криптовалюта. Ул бит инде аның э, тарихы вообще күптәннән башланган. Ничәнче елда башланган микән инде ул? Э, вот биткоин именно вот. По-моему, за- зародился.
2009 елдан Ну, короче, шикелле беренче.
Мин аны ишеткән идем, что менә э, бу видеокарталар белән майнинг итү елдан ел Авырая, то есть сиңа ну, условно әйтик, ну, бер биткоин, конечно, ул бик зур сумма, ну, например, анда, ну, бер дип алыйк инде, җиңел булсын өчен. Әйе. Бер биткоин э, э, теге казыр өчен дип әйтик инде, ну, чтобы заработать. Сиңа кирәк, например, 20 видеокарта, например, әйме, быел. Ә икенче елга

ну именно табылган именно казылган акчаның количествосы теге күбәйгән саен ул э, авыррак ну становится типа аны добывать
миңа сүз ярыймы әйдә мин менә дөрес әйтәмен да рамил абзый дөрес әйтәсе только Миңа этот видеокарта биткоиннар добивать итми. Ансы уже заман үтте. То есть хәзер мощный компьютерлар асик дип атала, биткоин алар добивайталар. Есть, то есть просто А, ну, деятельность анда.
Но насчет син әйткән буенча, ие, нәкъ тә шулай. Биткоин бирелгән 21 миллион. количество и 2048 елда по моему соңгы биткоин добываться ителәчәк ул шулай программада язылган Э, авырлыгы ие тоже аның язылган икенче елда например аны авырлыгы ике тапкырга әзәя то есть син например бүген добывай итәсең как сен аңлатасың бер биткоин но например икенче елга июль июнь не помню кендә 240 көн дип беләм беләм уже ноль пять кына добавить итәсең. За счет этого син уже дефицит создавать итәсең ә бер ул монетага. Вот. И ул влияет аның бәясенә. А ул влияет аның бәясенә и дефицит булгач. И, например, даже э, иң башыңда кеше ну үзе кулы белән решает та примерларны э, көнгә 5-10 биткоин добывать итә ала. Кайсы берләр компьютерны, ну бер ноутбук иске 10 елгы компьютер добывать итәләр янда 10, 20, 50, 100 биткоиннар. Ә хәзер, чтобы бер биткоин добыть итер өчен, сиңа кирәк
Ну, мин күргән бар Китайдагы фермаларны. Әйе, ну, анда әйтте ул бер биткоин, э, ну, где-то, давайте, мин белмим, честно әйтәм, ну, давайте бер мең асик. Бер мең асик тора әлеге моментта где-то бер, так, 150 мең тора бер асик, ну, 150 миллион кирәк, чтобы бер биткоин казыр өчен көнгә.

И монда Казанда, бездән ерак түгел, менә монда на проспекте Победы бер шундый э, здание бар, әйме? Э, автосалонга ошаган, тоже витражные окна, но ул икенче яктан былай матовый пленка белән ителгән. Я такой, нишләп? Монда шундый матур бина, нишләп анда этот э, беркем дә ачылмый соң монда? Монда бит инде кошам ниндидер автосалон булырга тиеш. Такой, ну-ка, бәлки монда ачармын. Кереп карыйм, основной ишек бикле. Икенче яктан карыйм, ниндидер егет тоже болай килде, монда футболка да, монда кофе бер кулында, мондый тапочки да, китте бу ниндидер служебный вход аша, я такой, ну-ка, и моның артыннан киттем. Бу карточка белән ишекне ачты, и мин аның артыннан ишекне тотып калдым да, керәм и карыйм, и монда просто вот тоже менә мондый серверлар, сервер. да, серверга сервер, серверга сервер, и бер этот э, кыз деген хостес каршы ала типа извините вам что я такой просто беләсем килә иде монда типа э, арендовать ярыймы юкмы только юк юк юк ярамый сезгә монда ярамый вообще ярамый барыгыз китегез ничего себе ну вот как будто менин бывший эштен чиккәле случай сөйли башлый син булгансың мени ул бер заман бер ярар син түгел хатын кызы ул син в смысле шундый фермада эшләдең еще да әйе мин опыт бар Мин майнинг фирмда эшләгән бар, и бер ел почти, юк, 9 ай, наверное, шп эшләгәнмендер. Анда, ну, то есть, аны, анда нәрсә эшләргә кирәк соң? То есть, анда бит инде все подсоединил, включил, все, анда. Кабыздың да и китте, давай. Ко- Анда нәрсә эшләргә кирәк? Майнинг фирма эшләгәндә, аның э,

Ә бер провод болай тишкәндә частотник, который вентиляторны регулировать итә, ул шуны менә шулай трубкага әйтеп, ул аны борган. И бер заман карыйм, температура үсә башлады. То есть температура бер и бер заман китте өскә. Мин әйтәм, гаепне эзли башладым. Ничә болай, ничә болай? Берәрсә тыгыла микән? Карый микән? Оказывается, вентилятор эшләми икән. И эзли башладык ничә? Видеокамерадан карыйбыз, оказывается, менә шул случайны. То есть ул шундый әйбер, который

Ну, куганнар инде что. Полициядә ишеткән бар.
Отдел полициядә тоже шулай иттереп итеп берничә фирма электричество счетлары килә башлады, да. Анда бит, анда бит, наверное, унлаган, егерме, анда йөзләгән булмаса, да, счет килергә может электричество. Ну, юк, количестводан тора инде. То есть, э, кая мин эшләдем, алар эшләделәр аппак. То есть, бөтен законча, бөтен бер эшләп, потому что объемы зур, и анда никак теге, если, например, аларга кечкенәне частное лицо, мин, например, имә, Или, например, бер икенче кеше. Алар, например, куялар икән бер-ике видеокарта. Алар казый-казый, ул электричество бик күренми. Вот. А когда син масштаб, син анда никак урлый алмыйсың электричество. Ты должен только-только аппак эшләргә генә аны тиеш. Кызык, Ой, шракта, слушай. Просто надо себе электромобиль купить и сказать, бля, мен электромобиль заряжаю, и да? Ой. Бля, энергоразвитие. Иң кызык, иң кызык әйбергә күчик әле. Колхоз майнинга. Менә миңа вот кызык булган нәрсә, ә нинди суммалар турында сүз бара? То есть менә мисал өчен, э, менә шул Айсик дидең бит. Шул 150 меңлек компьютер, например, аласың да син, и ул көненә ничә сум китерә? Хәзерге моментта әле бер знакомыйны белдем,

Кешеләр дә бик күп казы уже сүндерәләр и потому что не выгодно, себестоимостька да чыкмый. Ага. Бу как раз бер миллион сиксән меңгә керде бу. Ул алды үзенә ун, ун асик алды үзенә. Бу асикларны куйды, бу декабрьдә. Бу казыды январь, февраль, май, э, март, фев, апрель, Апрель. май. Биш ай казыды. Ул моментта уже биткоин үсте, үсте 30 меңгә кадәр. Ул вакытта уже курс үсте, уже ул моментта 85 ие. И булып чыга, э, Садаган ел ул заработ итте миллион 533. Ул миллион 533 тән 500 е китте электричествога, 5 айда инде электричествога китте. И менә калды, получается, 5 айда ул үзен оккупация ителде. Но ул история әйбәт чыкты, потому что кечкенә курсые, әз кеше, күп кеше сүндер, ну, Әйе. Шар да инде күп кеше сүндергән и, соответственно, кеше күберәк кап әйтми икән, сложность төшә, и син күберәк казыйсың. Шулай сайлаганда 5 айда ул үзенең окупать итте булып чыкты. Ну слушай, бу Җире йомшак.
Әйе, бу бит Бәрәңге уңган быел.
Кара, монда көрәк үзе казый тотып торырга гына кирәк монда. Бәрәңге казыганда әгәр дә үз 3 3 семья кайтса теге 3 семья, Чытай бәрәңгене өч кешегә бүлергә кирәк. Ә монда ике семья гына кайтты икән, җирдә йомшак. И уже күбрәкләргә һәрберсенә. Примерно шулай, ие. Бәрәңге Икрәге дә мощный. бәрәңге шул ук, ә кешегә әзрәк. Да. Әзрәк ка- Бер эс миллионга көрәк алм- Әй, көрәк алып чыгып Көрәкне йөрсен алган дә. ие. И- Биш рәт казыды да, уже көрәкне окупил. Ә, Ни, ә, ну бу бит, беләсеңме, бу бит э, вообще теге, Белмим мин, йөзгә, меңгә бер булмаса, шундый гына э, случай, то есть единичный. Э, Күпчелек кеше бит менә мин иш- ишеткәнем бар, э, о- ул әйбердә э, янганнар, то есть менә шулай иттереп кереп, то есть керәләр, ә вот синең вот э, иптәшеңнең случаенда вот например анда курс төшкән э, анда кешеләр сүндергән булган ә бит ә ул бит киресенчә була ала син керәсең ә курс например менә и син например э, или наоборот төшә если то есть син бер бер курс белән керәсең ә ул төшә и син получается ну не ну, минем хәл получается ул хәл син шулай булган да

Белмим, нишләтәсең син аны. Компьютерный клуб ач. Бартай.
Уйлап эшләргә кирәк шуңа күрә. Караучылар, сез уйламагыз, менә алабыз да бетте, миллионлап эшлибез дип. Э, төрле хәлләр була. Монда бу любой эштә кебек. Монда беләсеңме, теге Уйлап э, эшләргә кирәк. Әй, сатып алдым да акча эшләдем түгел. Ну, то есть монда полностью эшне төшенергә кирәк. Вот ул, ул безгә ничә сәгать, ай, ничә сәгать диясең, ничә минут уже сөйләп утыра. Вот бу именно майнингның нинди процесслар үткәнен. Но мин әле д- до конца полностью теге аңлап бетерен Бу бит ан- инде бер сәгатьтә генә аңлый торган әйбер ан- түгел аңлап аны. бетермәдем. Әй, аны бит инде өйрәнергә кирәк. Да, да. шуңа да карамастан минем әйтәсем килә что әгәр дә баш белән киләсең икән То есть бөтен бизнеста кебек, баш белән, бөтен рискларны нитеп, менә шул ук курсларны карап, ага, ну то есть аналитика тоже, наверное, имеет место быть бит. инде. То есть Инвестиция син- ягыннан э, килсәң дә бит, үзеңнең э, бурычка алган акчаны инвестировать итәргә ярамый. Мгм. Кредитка алган акчаны инвестировать итәргә ярамый. Менә э, сиңа җитәрлек менә күпмедер акча бар һәм менә шуның өстендә әгәр дә синең ниндидер акчаң анда җыелган акчаң бар икән менә син аларны менә инвестиция ну әгәр дә моңа инвестициягә кебек карасаң ә әгәр дә бизнеска кебек карасаң бизнеска кебек карасаң бу инвестиция кебек бит инде син башта сатып алдың аннары ул сиңа бит заводлар ди кемдер бит анда инвестирует берничә миллион анда бит менә мин уйлыйм менә син кергән җирдә анда бит Бер генә миллион сум түгел. Мин согласен, любой акчаны уйлап итәргә кирәк, соңгы акчаны кертергә ярамый, то что ул знакомый кеше шулай иттереп получилось, ансы просто повезло, хәзерге моментта если син например керәсең икән, син окупаться итәсең унбиш мең, ә унбиш мең, унбиш айда, если например курс үсмәсә и тагын чо, биткоин например алтмыш мең булса, алтмыш мең булса бер биткоин өчен, анда конечно уже синең окупаемость уже сигез ай булачак то есть а может вообще егерме айга озгырачак анысы да насчет э, жандым ну жандым дигәндә инде просто мин тоже последний вагонга эләктем получается егерме икенче елда апрельда үземә мин алдым как раз курста үсте тегесе монсы мин үземә беренче беренче партия картлар алдым дүртәү аннары бер айдан соң әзрәк акча эзлим тагын бер видеокарта и тагын тагын шулай бер ярты ел промежутта мин җиде, җиде картага җыйдым. И әлеге моментта. И, и шулай булып чыкты, бөтен казыган әберне мин сатмадым, мин шулай җыелды, җыелды, җыелды. И әлеге моментта тоже ул шулай торып, шулай казыла, шулай җыела. Мин просто үз акчамнан электричествога түлим. Анда ну где то мең ярым айга чыга потому что картлар шулай алынды чтобы алар энергопотреблениясы кечкенә булсын Син тәки әйтмәдең. Менә ул синең, например, вот хәзерге вакытта син 7 карта дидең бит, әйме? 7 карта. Менә алар көненә күпме китерә соң менә бүгенге көндә? Бүгенге көндә китерәдер, наверное, где-то бер 3 доллар пычрак. Электричествоны санамасаң, 3 доллар көнгә китерә. Көненә 3 доллар инде.
Әйе. Самый пиковый вакытында алар китерә где-то 800 сум суткага. Ә ул синең кая килә?

эссе кошелек, горячий кошелек дигән нәрсә бар. Анда, например, просто телефонга приложение скачивать итәсең дә, и просто анда уже адресларны вводить итеп, шунда переводить итәсең. И бар, әле менә оныттым, бар холодный кошелек. Бүген итәүле, мен әйтәм, аласы була күрсәтергә кешегә, җәмәгать. Флешка. Карат, каратучылар. Төрлечәләр бар. Бар флешка, но мин үземә, э, мин әтигә алдым, э, мон- мондый квадратный, электронный, как флешка шикелле түгел ул, но анда барыбер

И э, аларга да комментарий Әрсез лапны ясагыз таба була. аласыз Нильзаграм площадкаларында. Керегез, карагыз, танышыгыз. Әгәр дә
This is the rhythm of the сезнең дус туганнарыгызның тиздән инде бәйрәмнәре, туган көннәре, Менә әрсез лапта алар өчен креатив бүләкләр дә табып була. Чи, андагы креатив.
Ә, анда вообще креатив.
Вообще прикольно.
Мин күптән түгел генә үзем язгайм, типа, минем исемгә нәрсә уйлап табасыз? Монда Яжмарать. Яжмарать кызыгайм. Яжмарать.
Шунда бик креатив. Шунда да креатив лап анда. Рамил Шукур Закировка Аязов, да. тоже кызык җавап бирде. Цифровой рубль турында мин әйтмәкчеем, өстәмәкчеем. Ну, ул э, контроль өчен уйланып табыла торган әйбер дип уйлыйм мин аны. Мгм, Чөнки әйе. чөнки хәзер барыбер бар бит инде серый схемалар, наличка. Да, Син бит да, да. наличканы по сути тоже шулай ук. Син бит белмисең каян килде ул, каян чыкты ул. Ну, то есть, син можешь хоп-хоп нитергә. Кстати, криптовалюта тоже бар, бар пычрак криптовалюта, бар чиста Вот, криптовалюта. ә Цифровойны син барыбер контрольдә тотасың, там хоп крупненькая сумма килде сиңа. Каян нәрсә? Каян килде? Налог түләдеңме? Все, калайсың. Э, налогны автоматически вообще списывать итәргә була. Юк, алда иттер эшләмәсләр. Аны хәләр үк безнең государство түгел инде, барыбер. Менә мин налог белән... Аларга бит үз, үзләренә дә яшәргә кирәк. Ладно, саулыгыз, егетләр. Давай.
Икенче чыгарылышыбыз Маратсыз булыр инде. Нинди Марат Ренат минем исемем.
Биткоин белән, например, эфирның аермасы нәрсәдә? Бәясендә просто или? Юк, бәясендә түгел, ул нәкъ почти кара итеп карый, мош аналогия ясап карый машиналар белән. Машина бит ул дүрт көпчәк бер двигатель. Но бар төрле-төрле маркалар. А битко а криптовалютада биткоин иң Ул ата монета иң беренче шул. Аның бар, мин вот туганнарга аңлатам аны, трассасы бар. Ул үзе трассасы бары, ул трасса, ул трассадан җери, ул страса үзе комиссия салына. Эфирның трассасы, например, аныкы трассасы тизрәк, чтобы, хәзер не помню цифра, но эфирның трассасы с скорость передачи э, транзакций, то есть мин аңар җибәрдем икән кемгәдер, 25 ми ил 50 тапкырга тизрәк. То есть даже вот сез биткоин бер биткоинны мен аңа җибәрәм икән, ул бер биткоинны бер 30 минуттан ала. Если мен бер эфирны аңа җибәрәм икән, ул 5 минуттан ул эфирны ала. То есть вот разница именно скорости транзакции и комиссии. И һәрхәлдә әйтәм ич, как и машина, һәр э, машина бренды шикелле, һәр кеше үзе идеясын төрле монетага кертә. А бар монеталар, которые вообще от балды были придуманы. Кадерле караучылар, Если берәр кеше сезгә әйтә икән, менә керт, акча заработаесын, ни в коем случае акчаны бирмәгез, криптовалютада эшләр була только майнинг белән или торговля белән. Ә сез бу турыда нәрсәләр уйлыйсыз микән? Комментарийларыгызны языгыз әле. Менә бик мөхим сезнең җавапларыгызны, сезнең фикерләрегезне ишетергә. Шуңа күрә менә шушында әгәр дә калдырсагыз, Егетләргә дә кызык булыр әйме? Менә. Чөнки без менә үзебез яктан әйтәбез. Без бит инде аның хәтле эксперт түгел Рамил белән. Мин вообще ул әйбер турында бер әйбер дә белмим. Мин беренче тапкыр ишеттем.
Шуңа күрә, может, сезнең арагызда бардыр белүчеләр. Языгыз. Пишите.
Right.
Бор бит ул история әйме теге чувак бер пицца сатып алган биткоин. Ой, ул история.
Анда, беләсеңме, анда Күп дә анда история.
Теге чувак заманында биткоин алган, аннары шул жесткий дискны ташлаган. Хәзер әллә ничә типы бригада яулаган. Хәзер бөтен кешедә шул дә чүплектә шул берничә биткоин эзли. Но мин уйлыйм, мин уйлыйм, что аны берничек туктатып булмый. Чөнки күп кеше ул әбердә, ул теге бер илдә генә булса әйтеп булыр. Кистең, все, ул бөтен. Но бит ул һәр илдә, һәр континентта ул Бар. Ә сез уйламыйсызмы, мин шундый бит конспирология теорияләрен мин ярата торган кеше инде. Ә сез уйламыйсызмы, что менә бу условно контролироваться итми торган әйбер на самом деле кем беләндер контролироваться итә. Я же говорю, вот эти он кеше. Юк, ну, например, условно, представим там, ну, там, США или Китай, например. Ниндидер бар отдел, ну, кеше, супер IT отдел, который

Шулай уйлаганыгыз юкмы? Юк.
Бер грамм да вообще. Чөнки Ә шулай булырга может бит. Бер кайчан да илләр күчми криптовалюталар. Бер кайчан да күчмиләр. Нишләп? Потому что контролировать итеп булмый. Ә нәрсәне контролировать итеп булмый, ул илгә не выгодно. Ну да, да.
Вот технология, то есть криптовалюта ул бер уйлаганда просто э,

Мин кердем, мин беләм то, что мин э, икенче шундый взлет булганчы барып утырачакмын. То есть бер ел, ике ел. Вот мин беләм то, что бу елны беләм дигәндә инде. Мин бу бу елны көтәм, что биткоин кире 50 меңгә кайтачак э, елның ахырына кадәр. Хәзер күп.
Ие.
Менә әле генә эфир башланганчы смс килде 29 28 900-гә төште. Мин просто позициядә утырам скамнерга дип, пока минусую. И вот бу елны 50 меңгә дип көтәм, а икенче елга Икенче елга или егерме бишенче елда ул барыбер йөзгә кадәр кире менәчәк. Шуңа күрә алыгыз, алыгыз и утырыгыз кетеп. Хоть унга тешсен. Мин вот әйтәм кешеләргә, ну тешсә нишлисең ди, бер әле дусмана тоже сөйлим. Мин әйтәм, если ул унбишкә кире тешә икән, мин говорю, Машинаны сатырмын, наверное, и аннары алырмын дип, шуны кадәр үк утырам көтеп. Но унбиш меңгә кадәр беркайчан да төшмәячәк ул, потому что минем шикелле кешеләр, которые готовы бөтә берне сатып кире алырга, алар... Ну, кара әле, ә, ярар, алайса болай әйтик, ә менә, ну, син төште ди унбишкә, син бөтенләй береңне сатып алдың ди унбиш меңгә биткоин. Ну, юк, тут теге, теге күзне ябып түгел инде, һәрхәлдә. Ну, имеется в виду, а дальше-то чё? Ну, то есть, син вот ул акчаларны, вот, ну, Алдың ди син биткоин унбишкә, ул дальше менде ди утызга, все синең акчаң арты, ну син аны салдырасыңмы соң вообще, или вот просто синең сөйләвең буенча син как будто теге аласың, аласың, аласың, Ха, аласың, типа, аласың, бәя? аласың, типа, а Поймем, что. бармы соң аның ниндидер вот, Выхлопы. ну типа акциялар Нет. алганда еще Точка, например там, точка, когда ты такой, все, булды, Әйе, җитте.
әйе.
А вот- Акчаны вот- чыгарам да, Буду кайфовать. Типа, например, вот Сберның, например, бар теге дивиденды. Вот син, вот ул очракта аңларга була там. Төште бәясе, во, алырга кирәк. Потому что алар бит дивиденд түли, например. Ну, условно. Әгәр дә түләсәләр инде. Әйбәт сорап А чәчәем.
монда, а монда бу- андый дивиденд дигән әбер юк бит. Син бит просто чисто на цене гына играешь. То есть ул төште 15 ке, син алдың. э, Анда условно 100 мең долларга алдың. Все, синең определенное количество. Потом ул менде 30-га, синең уже в долларовом эквиваленте теге 100 түгел, ә ну 200 мең доллар. И вот син хотя бы 50 меңен салдырасың соң аның или или все-таки теге бар бит жадность мы нәрсәме ул кешенең вот нутросы который теге нет алмыйм әле үссен әле тагын ну андыйлар бар кстати который даже минем туганнар да бар андый нәрсә сөйлим инде блин и вообще тити инде вообще полный тити Блядь, тити сүз дә юк бүтән. Давно Вот точно ишетмәгән. тити белән.
Тити.
Әйтәм, кирәк түгел. Кирәк түгел. Вот нәкъ вот яра беренче тапкыр инде ул по неопытности сиңа вагонга керәсең инде, әйме? Мин дә кердем инде беренче, когда биткоин беренче тапкыр 21 меңгә кадәр менде. Помню, 15 меңнән алдым, 20 меңнән сатмадым. Аннары ничә ел утырдым, просто көтеп инде. И вот. Болар

Кырыкта саттылар, Вот, и потому что ипотека түлисе бар. Менә әйтәм бит, бу бит И вот сорау бар иде, нинди онытып та җибәргән сөйләп җибәргәч. А, дивидендлар дигән нәрсә. Юк, монда ничек була? Мин бит теге үле бакчаны бетә берне тыкмыйм. Мин просто вот теге вот нәкъ инвестиция шикелле. Башта акцияләре, но акцияләрдә анда как-то не так интересно. А биткоин да син беләсең, что по-любому үсәчәк. Просто кирәк вакыт. Биткоинны бит, э, криптовалюта акча эшләр өчен, именно биткоинны сайланды. Анда күп акча эшләр өчен нужно күбрәк вакыт узыр өчен. То есть 2000-дә Ну вот та же историяны караганда 16 елда 5 меңе, аннары 10 мең, 15 мең, 20 мең, 10 мең. Что эфир 100 доллар булганда, мен аны алганым 5 штук. 100 доллар булганда. Соңгы егерменче елда. Анары ике йөздән саттым мин аны. Анары мәйтәм тагын чәрәл дип үсте үсте и дүрт меңгә кадәр менде. Менә уйлап карагыз, ун мең сумга аласың икән, менә рублях кырык тапкырга үсә, дүрт миллион аннан эшлисең. И монда просто шул бер взлетны көтәм дә мин, который многократно увеличится сумманы. Бөтенесен снимай итеп, кайсындыр калдырам, что тагын бер шундый моментны управлять итәргә инде, кайсы берне беренче алырга өметләнәм. Беләсеңме, монда важен Менә мөһим, Подход мөһим план. әйбер, әйе. Акыл белән, аек акылың белән кешенең табигатенә каршы барып, аек акыл белән бөтенесен аңлап, то есть эш эш итәргә, то есть э, эшләргә прям. Потому что күпчелек кеше кызыга җиңел акчага һәм аның уйный жадность, бу бит инде без хәтерләсәң сөйләшкән Күп кеше икеләр түгел, турында. большинство кешенең.
даже. Финансовый пирамидалар турында. Әйе, Анда бит әйе. тоже на жадность играют.

Ну, то есть ул менә күп иттереп алды, ага, көтә трендны, җомгага күтәрелергә тиеш. Торговать тайм, торговать тайм.
Сатам, все. Минус дидән җомгага барырга кирәк. Үсә, үсә җомгага барам. Так вот. Я инде, я инде.
Мин ничек әйтәм?
Чем

Минем анда портфель бик зур түгел, анда ничәдер 300 мең тирәсе инде, әйме? Ну, то есть зур портфель түгел, и, соответственно, менә бу 22 нче елда спад булды, жесткий спад, анда почти там 50% мин, ну, то есть керәсең портфельгә, кызыл шундый, мин яратмыйм кызыл төсне. Минус 50 дип күрсәтә, и син думаешь, блин, пипец, конечно. Неприятно, Но неприятно. Но минем сумма да зур түгел. Ну да.

Ой, Бер, сэ- бер елдан, бер елдан, Шоколадта әле ул 21 башта бер беренче елдан. елда, ул говорит, ну, примерно на год ты инде сформировал, Ай, короче. ай, ай. 21 елда сформировал, бер ел бара, и аның где-то бер ике ай вакыт кара- кала иде, чтоб бер ел үтеп, Да. все, ну, снимать тергә, короче, все, говорит, нидә. И бу фигня происходит, и аның портфеле просто вни- летит вниз,

проблема да күбрәк и Ансыз, стресс зуррак то есть шуңа күрә Вообще, ну- бик ни аек акыл күрә. белән уйлап нитергә кирәк Уйлап эшләгез.
Уйлап эшләгез.
Әй, уйлап эшләргә кирәк уйлап нитергә Тут, кирәк Наверное, Или безнең өчен эшле- менталитет шундый тиге. Кызыксыналар бит кешеләр. А лучше Карыйлар. эшләгез, аннары уйлагыз. Но эшләгез, Шундый суммага, который югалтырга да не жалко. Да, да, сто процент.
Как мин абыйга әйтәем двоюртный, мен әйтәм, ал, ул вакытта эфир 400 сум тора, 400 доллар тора. Мен әйтәм, ал 1 меңгә, ал 2 меңгә. Син аны алып куясың, син уже подсознательно постоянно интересоваться итә башласаң, син ка- син когда кулда юк, син просто тегендә ишетең монда. А когда син кулда бар, син уже менә болай карыйсың, и син уже моннан карыйсың, моннан карыйсың, и һәрвакыт каяндыр информация беленәчәк. Әйе, ну мин мин тоже теге шибко крутой инвестор түгел, но мин, например, Эй, шиш дип приунижать ты инде. Мин теге былай, Йо, былай. мин дип. мин минем просто Син мин просто кызыгас.
баш, башлаган идем ничек. Ну, мин үзем өчен шулай аңладым. Типа вот 10 мең сум алдым да, 10 мең сумга теге ну, сформировал шундый портфель. Вот. Да. Ничек эшләрем мин, например, әгәр дә минем крупный сум булса. И вот где-то ярты ел, может даже бер елдыр, менә шул 10 меңнең Үзе ничек ведет, короче. Вот Эээ. просто карап, ага, монда болай итә, монда төште, ага, значит болай алыштырырга була, валюта алып карарга кирәк. Ну, то есть менә шулай иттереп примерно өйрәндем, Уйнадың. изучал. Әйе, уйнап теге, карап итеп. И б- б- бәләкәй суммадан иткәч, уже әкрен генә синең пониманиең барлыкка килә. Пониманиең барлыкка килә, син аңлый башлыйсың, ничегрәк нитергә Акыл. и уже әк- әкрен генә шунда кереп китәсең. Ну, барыбер өйрәнергә кирәк, барыбер укырга кирәк инде. Бар бөтенесе, бөтенесен дә бу криптовалюталарны да, бу э, биржаны да, фондовый Йо, биржаны мен да. әйтәм, син хотя бы теге бер меңгә ал, и үзе аннары киләчәк дип мин өметләнәм, Микшәгә шулай әйтәм, син хотя бы бер меңгә ал, ну, бер мең дип инде, любой сум, биш йөзгә, ну, биш йөзгә әз була. Бер меңгә ал, иужы аннары барыбер үзең-үзең өйрәнә башлыйсың аңар. Нәкъ шул ук шикелле хәл. Но бирелеп китергә тоже кирәк түгел. Әйе, бирелеп.
Монда беләсеңме, монда шул әйтәм бит инде. Үзеңне контрольдә торырга кирәк просто. Контроль. Контроль.
Самый авыр менә кешеләр бар ич, который, мин бер интернетта күргән идем, буның, э, Мана нарциссдан квартира эләкте кешегә. Мин аны белмим, просто видеоролик инде. Нарцисста квартира эләкте, бу бер 3 миллионга квартирасы саткан кайсыдыр елны, не помню. И бу, короче, башына сукты российский рынокта фьючерста торговать итәргә. И бу бөтен видео буенча сөйли име, ровно шул терминны хомяк, который вот ачты, Чаба чаба чоты япты, аннары болай тегеләй вот нәкъ менә шуны описывает. Мин только карыйм, бу бу дисең хомяк инде бу. Ну, Просто терминология хомяки, которые чабалар, ашыйлар, ашыйлар, ашыйлар, үзләре белмиләр ашаганны. И вот. Әнә шулай әйткән инде. Теге Короче, Главное, ку- зур акча эләксә, ашыкмагыз аны кая тыгарга. Хомяк Әкренләп кенә, булмагыз.
әкренләп кенә.
Нәтиҗә.
нәтиҗә Нинди нәтиҗәгә киләбез? Минемчә, менә әйтергә кирәк, беренчедән, Бурычка алган, кредитка алган акчаны инвестицияләү. Стопроцентный.
Да, дөрес түгел. Даже если сез уйлыйсыз, что гарантированно сез аны ул акчаны отобьете, нет никаких гарантий, бер кая да юк. Чем выше процент, теге. Риск, да. А, я.
Тем выше и, и риск. Угу. Да.
Да.
То есть, әгәр кемдер дә әйтә икән сезгә менә Высокоприбыльная криптовалюта. 30 процент дип әйтсә, ну бит алай була алмый. Пирамида.
Боларга может, но анда бергә ошаммагыз. Ну да, 100 процент бирә алмыйлар. Юк, вообще ни в коем случае. Да, шуңа күрә уйлап эшләгез. Кызыкмагыз, кызыкмагыз әйе. Менә башка кешеләргә карап, эх, менә бу криптовалютаны заманында 100 гә алган, хәзер 4000 гә сата ала. Эх, мин дә аның урында була ала идем. Давай-ка мин дә алыйм әле, дип күп итеп. Соңгы акчама, бурыч акчама кызыкмагыз лучше. Да. Үз башыгыз белән яшәгез. Һәм әз генә генә булса да, әйме, акчагызны дингә дә инвестируйте. Вот самое лучшее. Менә мәчетләр төзиләр, чишмәләр төзиләр. Шунда. Лучше криптовалюта.
Вообще лучше.
Сез үлгәч тә даже вам дивиденды будет приносить.
Ә, мин нәрсә әйтәсем килә? Ә, иң беренче, Менә шушы темаларга, шушы нәрсәләргә тыгылганчы, иң беренче итеп, финансовый грамотность буенча бер, берничә китап укыгыз. Вот, хотя бы, менә, төпләрен, менә, шушы фундаментын аңлар өчен. Аннан соң инде, менә, уже үз кесәгездә булган акчаны контрольдә тота белгәч, Мисал өчен, менә бит күпчелек кешене сорасаң, күп, күпме акча эшлисең син һәм күпме синең акча бетә аена дип сорасаң, белмиләр күпчелек кеше. Ой, ансы вообще проблема кешенең. Хотя бы менә шуны өйрәнеп нитсәң, аннан соң уже криптовалютаны да, биржаны да, майнингны да өйрәнә башласаң була. Но аларны өйрәнгән очракта да барсын да җентекләп белеп, үлчәүләргә куеп, Монда тыга аламы акча, үземә каламы, калмыймы, риск бу, мондый хәлләр, рискка әзерме мин, юкмы, шуларны барсын да уйлап, шулай гына эш итәргә кирәк монда. Һәм һәрбер эштә дә җитди бизнес подход белән карарга кирәк. Майнинг булсынмы ул, син барыбер санап чыгарырга тиеш. Күпме акча кирәк сиңа, күпме айда син аны кире кайтарасың. Ә болай булса кайтара аламмы мин аны? Нинди рисклар бар? План Әйе, булырга нинди тиеш.
рисклар бар? Бизнес-план, нәкъ бизнесны ачканда бизнес-план булырга Әйе. тиеш монда да. Э, Сильная слабая сторона.
Бөтен әйберне үлчәп, нитеп, шулай гына нитергә, э, керергә була дип уйлыйм мин моңа. Ә лучше, әгәр дә м, ничек дип әйтим, әгәр дә тормышыгыз белән канәгать, акчагыз, эшегез бар, зарплатагыз бар, Ни икән, вообще тыгылмагыз. Яшәгез рәхәтләнеп, әнә пенсионный фондка члет итегез дә все. Алтын сату.
Юк, пенсионный фондка дигән сүзне мин әзрәк не согласен. Син финансовый э, грамотность дигән идең, менә минем лайфхак бар. Э, үзем кулланам. Үзегезгә санап чыгарыгыз, күпме сез акча аласыз, мәсәлән, бер сәгатьтә или бер көндә. Аннары әйбер сатып алганда, Уйлагыз Аны күпме вакыт уйла, да, китә. да, уйлагыз күпме мин аның өчен эшләргә ки, э, эшләргә тиеш. Тиеш. Да. Һәм бит лапка. Мәсәлән, мин килдем, а монда, ну, ниндидер э, әйбер тора. там. Фәлән, фәлән. су. Мгм. Марат абзый, Өч сез биткоин. бу лайфхакка бик зур рәхмәт. Мин моны балага обязательно внедрайтермен, потому что действительно башта аңа бирәсең. Да, миңа ул действительно әйбәт лайфхак. Да, да.
Аннары инде аның кадере дә киләчәк. Әйе, шул. Әйе. Әйе.
Бу Әйе. акчаның ценности булачак. Ул аңлаячак нәрсә икән ул. Да. Потому что
күптән түгел генә менә шундый фикер туйды, туды, тудырдым үземдә. Хәзерге заманада без бик күп потребительский э, мондый форматта яшибез. Барлык бөтенләй бердә бар.
Особенно хатыннарда.
Әйдә ул темага кермик әле. Алайса чыга алмыйбыз без ана хатыннар Әйе. потреблениясе. Ярар, бик зур рәхмәт, Артур. Вообще нык кызыклы әңгәмә булды бу. Э, Файдалы.
Бер, Миязәк- бер нәрсә дә Миязәк аңламадык провокация только. син әле.
Кадерле караучылар, если сезгә кирәк икән ике Чечай скриптовалюта буенча калдырыгыз комментарийлар, языгыз лайклар. И, наверное, Рамиль абзый безне, мине чакыра тагын бер, ә мин тагын бер с удовольствием килермен. Обязательно чакырам, потому что миңа калса без теге ахырына кадәр аңлап бетерә алмадык.
Бу зур тема.
Зур тема, авыр тема. Аны бик ачыклап та булмый. Әйе.
Шуңа күрә